Mikpe ɖe mí ŋu. Efia ta ɖeka be fasini. Mifte fasini si yeva. Awo aga ɖe mi yɔ. Mikpɔ miakɔ ƒlɔndu miaɖu o. Ife mikɔ ya asi dze ge. Awo mikpe ɖe mí ŋuti. Agbevekɔƒe.
Ɛɛ, míeva edo ɖe afia be míakpɔ ɖa be nu ka tututue nye nu yi ke dzɔdzɔm le afia. Dredging tɔxɛ aɖe edzi yim le afia yi ke magblɔ be edumeviwo le vevesese aɖe me ku ɖe dredging ya ŋu yi ke nu yi ke dzɔdzɔm koe nye be woƒe eke ya ɖem wole le afia. Enye nu yi ke gblẽm, eŋu gblẽm le dumeviwo ŋu ku ɖe woƒe tsinono. Nenema ke aleke woawɔ ayi aɖatsi tɔ, etsea ƒe bublua enye wòya ale gbegbe be Womete ŋu ayi ava tsi tɔ nenema ke e, afi woakpɔ ŋudoŋui le akɔ ɖa nu hã enye dɔ blibo. Vevietɔe nye be, etsi ya woanoa enye tsi ke meganyi le do nu o. Woawo ŋutɔwo dze agbagba wɔ tsi noƒe aɖe gake etsia ƒe bublu ta mega heme hã megale ne woagate ŋu azã le gaƒoƒoea me o. Ɛn, wole fukpekpe blibo me Dumeviwo nye ameyiwo ke avi fam ne edua dza, Ghana government be wo ne dze agba woaɖo asi ameyiwo dzi ne woakpɔ ɖa be nuka tututu ye woawɔ akɔ ku ɖe wɔna ya ŋu. Ne woawɔ alɔdodo kpli wo, nuka woawɔ akɔ kpe ɖe dumeviwo ŋu hafi ne wɔnawo nayi edzia? Wa awɔe. Eva Love TV míeva edo ɖe afiya. Míaƒo nu kple dumeviwo, tɔgbiwo, míaƒo nu kple edome metsitsiwo ku ɖe wɔna ya ŋu, aleke nusianu yia, woaɖe nu me na mi ku ɖe aleke wokɔ efu kpem le afiya ŋu ta. Ne nèkpɔm le Facebook a, mègakpɔe le Facebook o, na see that more. Yi ɖe YouTube, subscribe to Everlove TV, ne míaƒe wɔna ɖesiaɖe, ɣesiaɣi míedea wɔna ɖia, wòanye nu yi ke aɖo gbɔwò. Akpe be nèkplɔ mí ɖo míeva do ɖe agbevekɔƒe. The resident who spoke with us in the Agbeve community noted that the illegal activities of the foreign vessel seen working is causing a lot of harm to them, hence the urgent need for government to suspend their activities

Some of them have been speaking with Joy News. Nye tɔgbi agbemɔ. Mele afia duya ma aduya mɔ dzinye ɖo. Etɔ nye nɔ nye kata tu afiya. Nye kpɔ nuya teƒe le te eduya me kpɔ. Eku mi li kpata ko nuya va. Afiya mie mie srɔ̃ kple mie viwo kata wo tɔ nu ɖu tu na. Amɔ ɖe na fɔn le afiya. Amɔ de na etɔ dzi wo le na ela. Fifia nu ya wòkɔ vea, efia be egblẽ tsia. Afɔnyɔa katã wo kukum. Elã wo ya mɔ ɖeke kpɔm o. Elã ɖewo ŋutɔ kura wo kukum. Ta nu ya dim le kpee ko nye be edɔa mi di be ne ga yi ɖe dzi o. Elabe enu gbe le mía ŋuti. Mía ŋutɔ mi va kpɔ tsia. Etsia me le le nunum o. Ta to kuku ɖe ɖe me ɖe government a ne suspend project a.
When you are coming with a project into a community.

Zikpuitɔ afã tsa wò haze lamented on how bad the situation has become and needs government's urgent attention or something disastrous may happen. Mi le kɔ nɔ ma dze mi kpla mo na information aɖeke mi be eʋu aɖeke gbɔnɔ eʋu va ne eza do fi wole kɛ ɖe fi mi do alɔ mi sɔ kata fi gblẽ ɔgbidi pipe wo na mi hã wotu pipe etsi aɖeke mi kpɔ tsi aɖeke mi anu ta ne wodzudzɔ dɔ sia ene enya ma ko ne wodzudzɔ dɔ ko mi tome fa mi kana naneke ɖeke wɔ go mi di mi kɔ se ɖo mi mi ntɔ mi yɔrɔ ko yi bi mi naneke wɔ go gɔvmɛnti esi nu kpɔm le bi nɔ ɖasi dɔ dzi nɔ ɖasi dɔ dzi ko etɔ egbe kura se ka blu no e, kɛ ɖe trɔ fama ko se se blu gege ɖe tɔ me eblu ʋua ke yi ɖe ada yi ɖe kese be gama kata bi ee gama ba ba wa ta le gama mese mese mi wotɔ te ba wa ta mi wa mi mi mi kpa bɔ wotui ta mi kɔ si mi anu ewɔ pia wota xɔ nu A community member managing the water plant has also been speaking

Ao, mikpɔ ɖe mía ti.
E, eŋu aɖe ko va bo no va ɖe ke. Gba mi nya be ke ɖe gɔ vɔa. Wo yɔ nu wɔe gɔ be fish pond. Ko ŋutsu mía se ko eŋu eke va. Ko va le le le ko va dze ke gɔme. Etsi mía nu mi kpɔ tsi tse kata blu. Mi kpɔ tsi hã mía nu. Mía me le tɔ tu hã mi le vɔvɔ. Ahan, mi le vɔvɔ. Eŋua tso galebee. Eŋua nava to masiŋua ato ŋuti ʋuu hafi ayi. Míle vɔvɔ̃m, ɖeviwo le vɔvɔ̃m. Ale mía ŋutsuwo ava yi tɔ dzi na va di lã ɖe be míaɖu hã. Womeyim o, wome lã kpɔm o. Etsia blu ta, elã medzedzem o ne woalé o. Ta nyateƒe, míɖe kuku ɖe na dziɖuɖua be. Mi ɖe kuku nɔ nɔ wɔ nane tso niɛ ti ne mi, ŋɖe ŋuɔ ɖe ne djo, nɔ mi di ŋuɔ o ne djo. Mi kpɔ tsi mia mi to mi va kpɔ tsiɛ ɖe. Mi kpɔ tsi hã mia ŋtso ŋɖe ɖe de nye me nu tsi ɔ. Ega mele mi sia mi le pure water dje ga nɔ nunu mɔ pure water ke ke ke so wakɔ po atso ava du yɛ me xe ɖe mi le kpɔ ga lɔ. Mi kpɔ tsi hã mia ra nu. Ta mi ɖe kuku ne dji ɖuɖuɔ be mi ɖe kuku nɔ ta eŋuɛ nɔ nɔ do mɔɛ nɔ wa djo. Mi vɔvɔn. Míamu asi yi ge tso hã. Mí vovo mí nya leke wɔ game hafi mía tso tɔ. Ɖevi sue hã tɔ tso amewo suku yi etɔ godo. Kple wo suku vɔ le gi yɛ hã mí ɖe kuku nɔ dziɖuɖuɔ be me to mɔ nɔ woa dzo loo. Mí di o, mí di, mí di ŋuɔ nɔ wo dzo.